Backstage Backstage Ýekşenbe şou bu gezek Murat Öwezowyň Weep aýdymynyň sahna arkasynda klipi şekile geçirýän bolsa elbetde Şatlyk Sopyýew. Klipiň şekile geçirilişine geliň tomaşa edeliň.

Bu günler Myrat Öwezowdan nähili täzeliklere garaşmaly? Nesip bolsa iki müň ýigrimi dördünji ýylda has bir hili hyjuwly başladyk. Terezler üçin iki müň ýigrimi dört has şowly zat bolýar zat diýip onurmyz. Belki şo motiwasiýa boldy bilemok. Geçen ýyl kän köp täzelik etmedik. Bu ýyl has gowy täzelikler etmegi pikirlenýän. Kän aýdymlarym üýşüp gidipdir eýýäm dokuz ona golaý. Entek halk köpçüligine hödürlenilmedik aýdymlar bar. Onsunyň hemmesi taýyn däl, köpüsine ses ýazgylaryny şu wagt geçirip otyrys, hatda şu wagt sagat näçe boldy? Üç boldumy? Sýomkamyzy dyndyk VIP diýen aýdymymyza. Ondan soňam gidip ýene-de aýdyma golos goýmalydyk, eger ýetişsek gaty ýadaw bolmasa. Ýetişip bilenimizi klip ederis inşallah. Dört-bäş sany şatlyk sopy ýadaýança. Myrat, eger-de şu ikiden birini saýlamaly bolsa, haýsyny saýlardyňyz? Aşa baý bolmakmy ýa aşa sagdyn bolmak? Aşa däl ýöne ýeterlikli pulum bolsa begenerdim. Mysal üçin saglyk üçinem pul gerekdä. Näme öňem biriniň aýdyşy ýaly hiç zadyň ýok wagty dümewläniň bilen owadan kaşaň-kaşaň jaýyň içinde mersedesiň içine dümewläniň deň däl diýýär. Soňky ýaly. Hiç tiktoga girmezlik ýada hiç ýutuba girmezlik. Tiktoga girmezlik. Ýutubda dünýä bar. Bütin dünýä ýutubda. Boýuň on bäş santimetr kiçelsin ýada on bäş kile semre. Hmmm. Semre. Sebäbi semreseň horlanyp bolýaň. Ol kiçelseň nädip bu ýaşdan soň ençem bol. Ömrüňiziň soňuna çenli on ýaşly görünmek ýada ýetmiş ýaşly görünmek. On ýaşly. Saçyňy düýbünden aýyrtmakmy ýa on ýyl ösdürmek? On ýyl ösdürmek how. Saçymy aýyrsam maňa hiç gelişenok. Jennifer Lopez bilen duet ýa-da Tarkan bilen duet? Tarkan konýeçno kumirim ýöne Jennifer bilen konýeçno how baý baw. Akylyň ýigrimi prosent kemelmegimi ýa puluň ýigrimi prosent kemelmegi? Puluň we. Nirden tapýar bu sor. Akylly gorkunç bolmakmy ýa owadan samsyk bolmak. Akylly gorkunç bolmak. Keýigi gaplaňdan halas etmekmi ýa ýüz müň dollar almak. Keýigi gaplaňdan halas etjek bu. Harry Potteriň güýçlerini gazanmakmy ýa Spider Meniň güýçlerini gazanmak. Spider Man diýäýinda sebäbi Emir janyň gowy görýän personažy. Müsürde gezelençmi ýa Parisde gezelenç. Pariž kaneşna. Täzelikleri görmeli. Ronaldo bilen maşynda gezelenç etmekmi ýa kakaňyz bilen? Çynyňyz bilen soraýaňyz şu soragy. Oň jogaby belli. Kakam bilen ýöne görüşsemem bolýa. Bir minutlyk. Hiç zat soragam berjek däl. Ýöne bir minut görsemem bolýa. Ronaldo näme? Mars barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Marsym, Marsym biraz kösendi şulartda-da. Ýöne kakasy oň ýanynda. Men ony gowy görýän. Ol maňa ynandy. Meni kakasy ýaly kabul etdi. Kiçijikliginden aldyk. Iki aýlyjak wagty we şu wagt ýanymyzda. Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Bu aýdym we klip, bul aýdymy eýýäm işlänimize kän wagt boldy. Bir ýyldanam geçdi öýdýän ýalňyşmasam. Habibjan işläp berdi. Ondan soňam şu gün klip edeli. Aýtýan-a, iki müň ýigrimi üçde men gaty ýalta boldum, geleňsizräk boldum. Sungatdanam biraz daşlaşdym diýip bilerin. Ýöne, inşallah, indi gaty çynym şu gezek. Şu ýyl çynym. Has gowy görýän bul aýdymy men. Gowy klip gerekdi. Bu günem intek kadrlary görmedim, ýöne gowy bolandyr diýip umyt edýän.